Haleluya, haleluya, haleluya. Oo, nyateƒe, Mawu enyo. Le Mawu Etɔ, le Mawu Vi, le Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Mebe nyateƒe, Mawu enyo.

enyo ƒe lɔlɔ eli ɖa etsi ma gblɔ nɔ be mawu nyo eye mawu ƒe lɔlɔ eli na nye kple wò medo gbe ɖa tɔxɛ le fie nye ya be mawu ƒe lɔlɔ nage ɖe wò agbe me yehowa ƒe lɔlɔ nage ɖe wò agbe me yehowa ƒe lɔlɔ naxɔ anyi nɔ ɖe srɔ̃ ƒe agbe me ewɔ ame yi ke meɖe srɔ̃ nexɔ anyi nɔ ɖe ŋutsu yi ke ɖe ge ɖa la kple nyɔnu yi ke ɖe ge na la. Yehowa ƒe lɔlɔ̃ nexɔ anyi nɔ ɖe ŋka eviwo ƒe agbe me, nexɔ anyi anɔ ɖe ŋka ƒometɔwo ƒe agbe me. Yehowa ƒe lɔlɔ̃ nekpɔ gome le me. Nyateƒe Mawu enyo, Mawu ƒe nyonyoa nenɔ kpli wò. Yi ke Mawu wɔ nu sia nua, ekpɔ wo katã eye wògblɔ be enyo. Metsui magblɔ na wò be, Mawu medzo ɖa le gbɔwò o. Mawu mete ɖa le gbɔwò o. Yehowa li kpli wò zã kple keli. Mawu le ŋutiwò dzɔm ezã kple keli. Medzi maɖo ŋkui nɔ le Jodaya gbe be aƒetɔ ƒe amenuveve yi ke nɔ ame dzi le bra ɖa le ku ɖa le yawo ɖa le fi ɖa le memle ɖa le kɔsi ɖa. Mawu ma ƒe asi sesẽ ye le wò kplɔm tso kɔsiɖa yi ke me mietsrɔ̃ eya ta medzi magblɔ nɔ be ŋkekewo katã le yehowa ƒe asi me ŋkeke ɖeke meli yi ke mele eya mawo ƒe asi me eya ta aƒetɔa ekɔ lɔlɔ de to ekɔ lɔlɔ tɔxɛ kɔ nɔ meka nu yi ke dzɔdzɔm ɖe viwo dzi o meka nu yi ke dzɔdzɔm ɖe srɔ̃ dzi o meka dɔléle yi ke le dzɔdzɔm ɖe dzilawo le nɔ ƒe akpa dzi kple tɔ ƒe akpa dzi o mawue anya ɖoɖo yi ke wòwɔ ɖe ŋuti o nyateƒe be amegbetɔ akpe fu gake yehowa ye ɖenɛ le wo katã me eya tɔ be ame dzɔdzɔe ƒe fukpekpeawo sɔgbɔ gake yehowa ye ɖenɛ le wo katã me medzi be xɔse vavã ɖe nenɔ asi o be le siawo katã me hã ɖe mawu yi ke ƒoa nu eye ɖoɖoe zi na mawu ma ele asiwò eye aƒo nu eye ɖoɖoe azi eye aƒo nu be nuwɔwɔ yeye nava tamedzi magblɔ na wo be naneke mesese wɔwɔ na eya ma o o naneke mesese na mawu mebe naneke mesese na mawu

hã la, masesẽ na Mawu, mebe nu siwo sesẽ eye wowu gbɔgblɔ gɔ̃ hã la, ya mesesẽ na Mawu o. Mesesẽ na Mawu ƒe wɔwɔ. Ya ta medzi magblɔ be, agakpe yi ke nède mea, Mawu metso le gbɔwò. Nu siwo wosesẽ eye wowu gbɔgblɔ gɔ̃ hã mesesẽ na ame wo. Mede ma nye ye si ahomu ava yi. Mede ma nye ye si vɔ̃ aɖeke mawɔm o. Mede ma nye ye si. Ŋusẽ triakɔ le si agakpe sese la nuwo me ziɔ ɖo mebe mede me nye ye si ahomu ava yi. Mede me nye ye si vɔ̃ aɖeke mawɔ mo o. Mede me nye ye si ŋusẽ triakɔ le si. agakpe sese la nuwo me aziɔ ɖo le agbeƒa tsiaƒo dzi fisi ƒo tso tso ŋeŋe medanye mɔkpɔkpɔ eya su nye se ke dzi ne xaxawo wòɖe to ɖem abe ƒu dzagbo ene maɖo nu ɖe yeƒa ame nu ve Ve nu le agbe ƒe atsiaƒu dzi, vi si ƒu tso tsyo ŋeŋe ŋu. Medanye mɔkpɔkpɔ ɖe Yesu nye se ke dzi, ne xaxawo ɖe to ɖem abe aƒu dzeagbo ene. Nye ya meɖo nu ɖe eƒe amenuveve nu mede me. Nye ya si ahomu ava yi. Madama, nye ya si vɔ̃ aɖeke mawɔ mo. Nye ya madama, nye ya si nu se trakɔ le si. Agakpe, agakpe sese la nuwo me. Ezion ɖo. Agakpe sese la nui ne Zion. eyi ke ne de me yesu ahom ɖe sia ɖe me gbedzi ma kɔ nya ɖe kɔ ɖo ŋkuwo me le sɔ ya me eye le wotrɔ nya la koe nye be le ezaya ƒe agbalẽ ta bla ade vɔ evelia le xexlẽme ade kɔ yi adrelia dzi ebe kpɔ ɖa meɖo dɔlawo alo tsɔlawo wo gliwo dzi ame yiwo magbɔ ɖe me ezã alo ŋkeke o. Wome gbɔgbɔ ge ɖe me ezã alo ŋkeke o. Woanɔ wo gliawo dzi zã kple keli. Mi ame siwo katã ɖia fu na Yehowa eye nèbiana nane Mawua, nàɖe Mawu doe. Mègana Mawu nagbɔ ɖe mewò o. Mègana ameawo natsi nui o. Dze agbagba be ɖe fu ne netsi mavomavo. Do gbe ɖa na Mawu zã kple keli be neɖo ŋku wò nya yiwo katã nèkɔ da ɖe eƒe ŋkume. Ezã do madɔ lɔ hã mègamlɔ anyi o. Ezã do mada lɔ o hã nànɔ ŋudzɔ. Nàdo gbe ɖa abia Mawu. be nya yi ke kɔ ɖo eƒe ŋkume ele be newɔe ne nya la be mieɖe mawu toe noboa ɖe mawu toa ebe ale yi ke ɖeviwo ɖe afu na mi papa ƒle nuya nam dada ƒle nuya nam aɖe fu na wo kaka va se ɖe esime ke nekɔ nu ma na ɖevi ma hafi ɖevia ƒe dzi la dze ma aƒetɔ la gbɔgblɔ na mi be le azea ƒe agbalẽ me bena ɖi míwo hã míanɔ abe ɖeviwo Yewokɔa nɔ nu biam Mawu zã kple keli. Míanɔ nya ma ɖeka biam koe va se ɖe esime ke wòawɔe na mí. Egbɔgblɔm bena ɖe va se ɖe esime ke wòwɔe na mí ye wòɖo to mí eye wòatrɔ ɖo mí te ɖe asi míadzudzɔ gake ke míebia ma vɔ eye wòwɔe na mía. Bubu le míagabia. Amewo ɖo ɖe tasiaɖam kple klosalo dzi. abe leke bi salomo blave lia gblɔ na mi ene amewo ɖom ɖe dzatawo ŋɔliwo etrɔwo nu mamiwo nu amewo ɖom ɖe papɔta kple gbɔgbɔ edawo nu gake miawo ya meɖo ɖe yehowa ƒe ŋkɔ nu miawo ya mawu miatɔ yo nye miawo ya yesu kristo miatɔ yo nye ebe mi ɖe toe va se ɖe esime ke wòɖo nya la nu na mí eye wòaɖo mí te míazu kafukafu nu na ya ma le anyigba ya dzi mawu nave nu o be nazu kafukafu na mawu le anyigba ya dzi mawu nave nu o be nye kple míazu kafukafu nu na mawu le anyigba ya dzi na mo kpɔ mía woakafu mawu na mo kpɔ mia wa do mawo ɖe dzi na mo kpɔ mia wa yira papa na mo kpɔ mia wa gblɔ be dela yesu akpe na mo kpɔ mia wa gblɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe akpe na mo kpɔ mia wa do mawo ƒe ŋkɔ ɖe dzi zã me dzi ma gblɔ ne ba fetɔ la etrɔ nɔ ƒe na me dzi ma gblɔ ne be kɔ da ɖe nɔ ƒe nyetɔ eya ŋutɔ ƒe asi sese na wɔ nu gãwo le wɔ agbe me eya ŋutɔ ƒe asi sese na kɔ do ɖe dzi Wɔame ke gale fu aɖe kpem le veve sem. Metsi magblɔ nɔ be Mawu ɖo ŋku dziwò. Mawu ɖo ŋku dziwò le zã ya me. Nu sia nu ke metom ne la, Mawu ɖo ŋku dziwò le zã ya me. Mebe ƒe ya ma tɔwoe nye dzidzɔkpɔkpɔ la. Mebe ƒe ya ma tɔwoe nye aseyetsotso la. Wɔame meɖe srɔ̃ haɖe ke o. Mebe ƒe ya ma ele srɔ̃ ɖeke la. wɔame mekpɔ nyɔnu haɖe ko me be ele nyɔnu kpɔ ge wò ŋutsu yi mekpɔ nyɔnu haɖe ko me be ele nyɔnu kpɔ ge ewò nyɔnu yi ke mekpɔ ŋutsu haɖe ko me be ele ŋutsu nyuie kpɔ ge eye wò ŋutsu ele nyɔnu nyuie kpɔ ge nyɔnu ma azu yayra na wò le wò atsuƒe ŋutsu ma azu yayra na wò le atsuƒe mawu ma tsã nu baɖa ɖeke na wò medo gbe ɖa ɖe ta wò be wò ŋutɔ matsɔ nu yi ke dze nu wò eyi ke dze mawu nu eye mawu kɔ de me be eya nye tɔa eye tsɔ gana la aƒetɔ ne ʋu ŋku nɔ nakpɔ nu medo gbe ɖa le eya me tsatsa ɖe sia ɖe ka vana wa yehowa ne wɔ tsatsa nye tɔ nɔ nya yi ne gblɔ be nenye be ŋutsuwo la le ka ye be srɔ̃ ɖe ge wa meɖe nya gbe ma ɖa le wo susu me mekɔe tso le wa gbe me be nage ɖe nu yi ke nye srɔ̃ ɖeɖe nyuitɔa nage ɖe me wò nyɔnu yi ke gblɔ be ne ŋutsuwo nenema wole ye mesrɔ̃ ɖeke wa nɔvinye metsi magblɔ na wò nyɔnua be aƒetɔ ne tutu nya gbe mɔ katã ne gblɔ eye nakpɔ ŋutsu nyuie aɖe mawu nado ŋusrɔ̃ mía dometɔ ɖe sia ɖe yehowa ƒe gbɔgbɔ nanɔ mía dzi mía viwo katã mele nu semɔa mawu nage ɖe wo me be nusese toɖoɖo ƒe gbɔgbɔ nage ɖe wo me mía viwo anye gbã le gbãtɔ katã dome mía viwo anye ta le tɔ katã dome dziɖuɖu anye yɔtɔ ne woayɔ amewo ƒe viwo míawo tɔ yɔgo le gbã asi ayi ame bubu tɔwo gbɔ mawu neyra wole sɔ ya me mebe nɔƒe nyuitɔ nasu asi o dzidzɔkpɔkpɔ nava na wole dɔwɔƒe woyi dze bɔ ado wo ɖe dzi ale bɔ ado wo ɖe dzi naneke maxe mɔ yehowa nado sɔ le eya me yehowa negbɔ agbo le eya me yehowa netukawo le eya me eye wòaxe ɖɔɖɔɖo nyuitɔ ava. Woyra wo le fie nyi ya, ezãe ame nenyo, mekɔ wò abatsia kɔ nyrɔ ɖe Yesu ƒe ʋu me. Wò xɔ blibɔ nenɔ Yesu ƒe ʋu me. Ne woxɔ be xɔ dzoa, fafa nege ɖe me nɔ hɔ. Mebe dɔlɔ ne woxe fafa akɔ de wò xɔ me, eye nàde alɔ̃ aɖi ɖe eme. Edrɔ̃ yiwo ke nàku tso dziƒo fiaɖuƒe la ŋuti. Ɣe yi ke nàsubɔ Mawua, yi koe anye drɔ̃ yi ke nàku. Wò amee nɔ tsaglalã tsam le drɔ̃eƒe. Medo gbe ɖa gbã. Be gbɔgbɔ mɔ ke tsi na yio ma, ɖeke maga tsi yio mɔ. Mawu na kɔ nu o, eye wòa do ŋusɔn le yi vevia me, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, eye me do gbe ɖa le. Amen. Le Mawu etɔ la, le Mawu vi la, le gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. O vinye, mègavɔ̃ wo,

Nyemedana le dziwò, nèzezã le ke hã, ke nu gblɔ be enyo nam. Mawɔe na wò awu wò gbɔgblɔ gɔ̃ hã. Mede menye ya si ahomu ava yi, mede menye Yesu, vɔ̃ aɖeke mawɔm o. Mede me nye Yesu, ŋusẽ triakɔ le si, agakpe sesẽ le nuwo me ziɔ do. Mede me nye Yesu, ahomu ava yi. Mede me nye Yesu, vɔ aɖeke mawɔ mo. Mede me nye Yesu. Ŋusẽ triakɔ le si agakpe sese la nuwo me ziɔ ɖo. Aƒetɔ neyra wò le sɔya me. Yehowa nekɔ ŋuti wò le sɔya me. Medzi be Yesu nenɔ kple wò. O nɔ anyi kple mi. Zã do ɖe mi azɔ.

Yesu nenɔ kple le sɔ̃ ya me. Yesu nenɔ kple mi le sɔ̃ ya me. Dɔlɔ woatsɔ míaƒe gliwo dzi. Dɔlɔ woatsɔ mía nu. Woatsɔ míaƒe anyigba bliboa katã nu. Eme nyo na wo. Woatsɔ woaƒe nu, woatsɔ viwo katã. Dɔlɔ no tso ŋuti o. Woatsɔ ƒome bliboa katã le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ. Amen.